Sen gezek biri ýazdy, şeýle-şeýle men diýdi. Meň okuwçylarymdan biriniňem ýagdaýy şul. Men diýýä, eee, ICD-SMC konseptlerini bilýän diýýä, tehniki analizem oňarýan diýýä, tejribelerinem görkezdi maňa, açan sdelkalarynam görkezdi. Ýöne diýýä, haçanda realnyý şorta geçen wagtym özüm kontrol edip bilemok diýýä. Ýagny men, eee, ýit Näme, psihologiýam duýgulamy kontrol edip bilemokdy. Ýa sabyrsyzlyk etýändigiňe ýa-da giç girýändigiňe. Aý, giç girjek wagtymam bar, Riskräwert deň gelenok, giresim gelenok diýýä. Aý, ondan şondan soňam bar eken, grafika seredesim gelenok diýýä. Grafika seretdikçe-de psihologiýasy bozulýar şol adamyň. Indi, adamlar, size aýtjak bolýan zadym, bu hiç hili sapak däldir, hiç hili, hiç zat, ýekeje zat öwretjek, treýding, Dan nädip pul gazanyp bolýa. Nädip pul gazanyp bolýa diňe şony düşündirjek başga zat däl bu bu wideo gysgajyk bolar bäş minut on minut gaty gitse aýdasym gelýä içime syganok şu indi treýdingde siz bara tehniki analiz bilen gazanmaýaňyz özüňizi kontrol edip bilseňiz bara boldy tehniki analiz gaty aňsat zat erkek ýaly gaty aňsat zat Şu nämesi tehnik analiz döretýäňiz siz bu iş bara ýöne tehnik analizden ybarat bir iş däl bi siz bara tehnik analizi biliň bilmeň arkaýyn işläp zat edip bilýäňiz men geçenki bölümde näme edipdim üç müň dokuz ýüz kyrk iki gelýä diýipdim edil şo bellän ýerimede geldi onnoňam göni ýokaryk gitdi indi diýjek bolýan zatym näme Teknik analizi bilmek siziň treýdden gazanjagyňyzy görkezenok. Siziň özüňizi kontrol edip bilýäniňiz barmy? Boldy. Ýagny duýgularyňyzy, psihologiýaňyzy sabyrsyzlyk edeňzokmy, eýle-beýle fomo döredeňzokmy? Ýa-da, Aý, şu duýgular bar-a, gowy duýgular. Altymy ýiti sanak, duýgy bar. Gahar diýdi, gorky diýdi, begenç diýdi, ondan gynanç diýdi, şolar ýaly. Şu duýgulary döretmeýän bolsaňyz, ýagny duýgusyz şekilde şuňa garap bilýän bolsaňyz boldy. Siziň wara iň uly etýän zadyňyz tehnikanalizi bileňde hemme zat üýtgeýändir öýtýäňiz. Ýöne tehnikanalizi bilmek beýle kyn zat däl. Ine, tehnikanaliz diýilýän zat näme? Belli şu taýdaky order blogy. Bellediňmi? Bellediň. Onnoňam, Ýok, ýok, goni gysga men ýakyn ertir görkezäýin-le. Order blogy bellediň. Geldi, degdi, häzirem şu ýokaryk gitýä. Sdelka girdiň. Take profitiň nire? Şu taýsy. Aç long pozisiýany. Belli stop losy. Al saňa teknik analiz. Kyn zatmy, kyn zat däl, on sekuntlyk zat şu. Näme etdim? Order bloga gelmesine garaşdym, geldi degdi, ýokarlykdan uçup gitýär şu. Indi diýjek bolýan zadym näme? Siziň tek treýdingdäki köp adamyň ýitirme sebäbi iki, iki sanap bar meň bilýän. Birinjisi duýgusyny, psihologiýasyny, riskini kontrol edip bilenok. Risk kontrol etmegi öwretdim. Duýgy kontrol we psihologik kontrol barada wideo gelýär. Ýöne meniň treýdingde gazanmak baradaky ýekeje sebäbim şu işe beýle gymmatly göremok. Meniň şu işde garaşýan ýekeje zadym bar. Take profit bolaýyn, pul gelse-de daşyndan geler. Meniň garaýşym şeýle. Meniň esasy maksadym take profit bolmak, ýagny başarmak. Meniň durmuşdaky ýaşama sebäbim dagy şol. Ýöne sizde nähili? Siziň birinji maksadyňyz pul. Pul, pula garaýaňyzda puly ýitirýäňiz. Ýöne siz take profit bolmagy başarmak. Meselem, bir boksa çykýaňyz diýeli. Boksda siz ýeňmegi üns berseňiz, ýagny nähili boksdan gazanjak zadyňyza üns berseňiz, şoňa garşyňyzaka kän üns berip bilmeýäňiz, ýagny garşy garşydaşyňyza. Ýöne siz boksda başarmaga, ýagny şony ýeňmäge üns berseňiz, ondan soň geljek Pulam Mara soňundan daşyndan bir itergi hökmünde geler diýip garasaňyz, has gowy ringde performans görkezip bilýäňiz. Ýagny durmuşda bir zadyň gymmaty azaldykça, şondan has köp keýp alyp başlap bilýäňiz. Sportda-da şeýle. Sportda belli bir dereje figura ýasajak zat zat diýip başlaňyz-a başlap bilmeýäňiz. Ýöne günde öňki ýagdaýymdan has gowy boljak diýip başlasaňyz, ýagny nol bolanymdan Bir bolanym has gowy diýip garasaňyz, bolmanda bäş-on minut ylgasaňyz, ýarym sagat zat bir ýöreseňiz, zat etseňiz, şonda-da öňküňizden, ýagny hereket etmeýän görnüşiňizden çalaja hereket edeniňiz üçin öňküden has gowy bolup gitýäňiz. Gysgaça aýdanda şolar ýaly. Meniň esasy garaýşym take profit bolmak, ýagny başarmak, ýagny sdelkalardaky win reýtimi köpeltmek. Men pula oň daşyndan gelýän bir goşant ýalyk görýän. Meselem, bir söýgüliňiz bar diýeli. Gaty-da söýýäňiz. Durmuşda şo bolsa bolup başga zat gerek däl diýýäňiz. Şeýle söýýän bir gyz, bir kişiňiz bar, gyz oglan tapawutsyz. Onnoň şo söýgüliňiziň siz içiňizden gelip söýýäňiz. Hany şonuň owadanlygy, figurasy, eýle-beýle o zatlar oň daşyndan siziň gözüňize görünýär. Aýdýardy-ow meni şondaly bolmasa-da söýýän diýýän-ä. Ana şolar ýalak meniň garaýşym. Men take profit bolmagy söýýän. Onuň daşyndan gelýän gazanç maňa plýus. Daşyndan gelýän bir plýus. Gysgaça aýdanda şolar ýaly. Sizem şeýle garaň. Ýogsa bu işde kän tutunyp bilmeýäňiz. Ikinji näme? Ikinji ýagdaýam şu. Käbir adamlar sdelka girende, meselem, on sany sdelka açdy diýeli. On sany sdelkada käbir sdelkalar şeýle bolýar, breýker blok bar, liquidity sweep bar, ifbg bar, o bar, bu bar. Aý indi näme şu Men wideoda gördüm. Wideoda aýdyp berýän kişem şu üç suwaga bolsa gaty güýçli win rate berýär. Ýüz prosent onda munuň stop bolma ähtimaly ýok zat zat diýip giräýýär sdelka. Onda-da wara käbir adam bar ine stabiln derejede diýeli bäş prosent risk etýär. Ýüz dollar bar bäş prosent risk etýär. Bäş dollardan bäş dollardan galdyrypdyr birşekilde ýüz ýigrimi bäş dollar. Aý men beý meň aýdanymy eşitýär. Şu üçüsinem üç konfirmasiýanyň görýä aý muňa göni basýa ýigrimi bäş prosentini ýada göni elli prosent men kän gördüm daže meniň zat görenim bir kişimi meň pylan pylan pylan diýen konfigurasiýalamada ol adamyňam şeýle bir konfirmasiýalary bar näme diýip şoda şo liquid sweep order block pylan pylan meňzeş bir zat sapaýda mälim bady aý by ynanýa Şo dört konfirmasiýa birden gelýä. Basýa bütin zadyny. Elinde näçe puly bardy. Näçe puly bardygyny aýdyp bilemok ýöne basýa bütin elindäki puly. We şoda bir habardan ýaňamy bir smart moneydan ýaňamy bir sebäpden stop bolýa. Görýäňizmi ýeke ýeke ýagny türkmenlerde bir söz bar nämedi çemçeläp çemçeläp ýygnap çanaklap dökmek ýagny Bir damja bir damjadan üýşürýäňiz bir stakana suwy, ýöne bir ynamdar stelka görýäňiz-ä, ynamdar bir konfirmasiýa görýäňiz, grafikada onuň näme ýüz prosent şo take profit bolar öýtýäňiz, onnoň şu damja-damja ýygnan suwuňyzy, damja-damja ýygnan suwuňyzdaky stakandaky suwy alýaňyz, guýýaňyz göni we o guýanyňyzam Ýiti gitýä akyp gitýä stop bolup. Sebäbi bu işde ýüz prosent garantiýa take profit bolma diýilýän zat ýok. Biziň öňümize çykyp biljek adamlar bar, habarlar bar, smart moneyler bar, akula diýilýän adamlar bar, kit diýilýä, balina diýýäler türkler ýöne men akula diýip aýdan şony. Akulalar bar. Million dollar bilen sdelka girýärler. Sen long giräý. Bir million dollar bilen girsin aşak taraplaýyn. Boldy sen stop edip ýykyp gitýä. Grafika bar meselem. Grafika siziň minusyňyzdan pul gazanýa. Siziň ýitiren ýeriňizden pul çöpläp gitýä. Siziň stoplaryňyzy ýaryp özüne raketa çöpläýýä. Ýaňy men näme diýipdim? Bir grafika raketadan tapawudy ýok. Raketa-da näme gerek? Güýç gerek, ýagny ýag gerek, benzin gerek. Onnoň siziň stoplaryňyz, siziň minusa gitmegiňiz raketanyň benzininiň dolmasy. Onnoň siziň stoplaryňyz bilen siziň stop goýan ýerleriňiz bilen öz zadyny doldurýar, Näme diýip? Benzin deposyny doldurýar, onnoňam basy gitýär ýokary taraplaýyn we sizem oturyberýäňiz onnoň stop bolup. Etmäň, adamlar, etseňizem günde belli bir prosent risk ediň we şo riskden çykmaň. Belli bir prosent risk belläň, bäş prosent, on prosent. Näçe ynamdar stelka görseňizem, näçe ynamsyz stelka, ynamsyz stelka bolsa prosendi azaldyp bilersiňiz. Men etýän şony. Meselem, belli bir grafikalarda Bitcoin-da diýdi, Euro USD-de diýdi, Ethereum USD-de biram XAG USD-de ýagny kümüşde. Men stelka açýan wagtym kän ynanmaýan onuň isleýän ýerime gitjegine. Onnoň şonda şu halatlarda men meselem diýeli Nol elli logata açýan bolsam, nol ýigrimi bäşe, nol ona gaty azaldybam gidip bilýän. Gerek bolsa nol nol bir logatam açyp bilýän. Sebäbi men şonuň meni stop edip bilme ähtimalyny bilýändim, öňem stop bolanym üçin altyn ýalak ynanamok. Onnoň şo halatlarda ynanmaýan sdelkalamada men kän ýatyrmaýan. Ýagny kän uly derejeli risk bilen girmeýän siz hem şeýdiň. Belli bir risk belläň şo riskden çykmaň. Bary ýogy bada seret treýding näme aýdaýmy. Şu biziň gruppamyza gelseňiz gara gruppamyzda badyr şu zat barada ýagny sdelkalar barada meň gazançlarym okuwçylarymyň gazançlary gysgaça aýdanda görkezeýin. Ýa-da görkezip durmaýynda siziň özüňiz şu kanalyň hakynda bölümine gelip, gruppamyzy görüp bilersiňiz. Indi näme diýip otyrydym? Şu bäş minut ýene aýtmalym aýdaýyn. Indi siziň bilmeli zadyňyz bu treýding bar ýogy belli bir plan döretýäňiz, belli bir risk, belli bir gazanç. Ondan şo dogrultyda, ýagny şo ýolda hereket edip dowam edip gidiberýäňiz. Boldy, beýle üýtgeşik zat däl treýding diýilýän zat. Siz treýder Togsan prosent treýderleriň ýitirmesiniň esas sebäbi belli bir dereje öz döreden planyna zat bolup bilenok, nähili diýeýin, bagly galyp bilenok. Öz döreden planyňyza, ýagny meselem, maksimum sdelkalarda, aşak sdelkalaryňyzdaky risk Derejesini bellän bolsaňyz, ondan günde näçe sany sdelka açjagyňyzy bellän bolsaňyz, birdenem, Ine, diýeli günde üç sany sdelka açjak diýdiňiz-ä. Üç sany sdelka açdyňyz we üçüsem stop boldy. Hany, şo halatlarda özüňize bir zat belläň, nägileýin, stop bölegi belläň, ýagny günlük stop, günlük treýding stop bölegi. O-da näme diýmek? Meniň günde açýan Käwagt alty-ýedi sanam sdelka açýan käwagt ýedi-sekiz sanam sdelka açýan wagtlamam bar. Ýöne ortaça aýdanda üç-dört sany sdelka açýan günde. Onnoň şu üç-dört sany sdelka açamda eger men yzly-yzyna iki gezek stop bolsam şo gün men sdelka açamok. Yzly-yzyna iki gezek stop bolan ýagdaýynda men şo gün wapşe sdelka açmaýan. Näme üçin? Täk, izin iki gezek stop bolupdyr. Men häzir ýene stelka açsam, häzir izin iki gezek stop bolýaňyz-a, dat bolýar. Içiňizde bir gahar döreýär. Şo gahar boýunça-da siz ar almak isleýäňiz we revenge trade edip başlaýaňyz. Revenge trade aýdyp beripdim, eýsem ýalňyşmasam. Ýagny ar aljak bolup, ýagny ýitireniňiziň Iki ep edip aljak bolýaňyz. Ýitirenim bir çykaraýyn bolmana, gazanmak. Oň üstüne goşup oturmaýyn, bolmana ýitirenim bir çykaraýyn diýip pikir edip başlaýaňyz. Onnoňam şoňa görä sdelka açýaňyz. Men haçanda iki sany izizini stop bolsam, rewenge trade ataýmaýyn diýip göni grafikany hemme zady ýapýan, boldy şo gün meniň üçin treýding diýilýän zat ýok, ertesi gün serederin diýip goýýan. Ýogsa Belli bir derejede men size gaçan wagtymam hiç haçan size seredip oturmaýan, bir aram-aram seredip oturýan. Meselem, şunuň bar-a, şu taýda alarm nirden goýadygaý biz? Alarm, hä, şu taýy şuňa basamda, diýeli, grafikanyň şu dört müň kyrk dört bölegine ýetensoň, men zat etjegine ynanýan. Ýagny, şo taýy take profit bir diýip belläp aldym. Ýagny, şo taýy ýetensoň, Stopmy, sdelka giren ýerime çekjek diýen ýaňy şu taýk çekjek diýen. Onnoň şo taýk alarm goýan. Şo alarm haçan çalsa, ýagny şu alarm haçan telefon göni ses eşidilýär-de, şo alarmyň sesi gelen ýagdaýynda men göni girýän, sdelka seretýän. Nähili bolupdy bu zat, onnoň trend näme break nämedaý şoň ady.

Seredemok. Size-de maslahatym şol, sebäbi grafika seredip durýaňyz-a, her bir minutda aşak düşýär, ýokaryk galýar. Käwagt minutlykda seredip-de oturýan okuwçylaram bar, dälimi-ow siz diýen. Sebäbi däliretýär bi. Her bir minutda siziň garaşýan ýeriňize gelmesi, gelmesine garaşyp otyrsyňyz, ýöne grafika siz bilen tans oýnap oturan ýaly oýnap dur. Onuňam gaharyňyz gelýär, nirwiňiz oýnaýar. Şeýdip-şeýdibem özüňize zyýan etýäňiz. Şonuň üçin etmeli zadyňyz gysgaça aýdanda, grafikada sdelka açýançaňyz, belli bir konfirmasiýanyň döremesine garaşýaňyz, ýagny şu zat order blok bar diýdimi, şu order blogyň üstüne alarm goýýaňyz, alarm gygyrdymy, ine, alarm boluşupdyr diýdi. Dört müň ýigrimi dokuz, dört müň ýigrimi iki. Dört müň ýigrimi iki. Indi olaşdyr diýdim. Ana, dört müň ýigrimi iki böleginde alarm döretdi. Indi, şu taýda men dört müň ýigrimi iki bölümine haçan gelse, men şu taýda order blogyma degdigi bolýar. Order blogyma degensoňam alarm gygyrýar. Şu taýda-da men zdýelka girip bilýän.

Ondan soň grafikadan çykýaňyz. Menä diňe Gold dedimok. Gold, Bitcoin, käýa halatlarda Ethereum, esasan kümüş, ýagny XAGUSD, ondan soň başga näme bar? EURUSD, Nasdaq. Şolarda açýan konfirmasiýa barmy? Ýok bolsa alarmlary guraýan Gurýan çykýan. Bar bolsa-da, zdelkam açýan, ýapýan. Boldy. Ondan başga partiýalarda gezip durýan. Gysgaça aýdanda sizem şeýdiň. Grafika hemişe seredip durmaň. Belli bir ýerde plan dörediň we şo planyň dogrultusynda hereket ediň. We treýdingi diňe tehniki analizden ybaratdyr öýtmäň. Psihologiýaňyzy, duýgularyňyzy dogry ýöretjek boluň. Psihologiýa, duýgy ýörediş barada wideo geler, ýöne gelýänçä isledigiňiz ýutubdan Türkçe, iňlisçe, orsça düşünýän bolsaňyz wideolar bardyr açyp görüň. Sebäbi psihologiýa duýgy kontrol şula şu taýdaky şu işdäki iň möhüm zat adamyň özüne kontrol edip bilmesi. Şu işde adam özüne kontrol edip bilmese bu işde bar bolup bilmeýär, profitable bolup bilmeýär, uly derejelere çykyp bilmeýär. Gysgaça aýdanda şolar ýaly. Aýtjaklarym şulardy. Indiki wideo birža broker nädip saýlamaly ol bil o zatlar. Bu wideo Bilemok içimden geldi şu näme biri aýtdy şeýle şeýle şu aýtdyma tehnika nädip oňarýar ýöne şonda stop bolýar. Ony şoň üçin aýtdym. Gysgaça aýdana şol ýaly. Diňleýäňiz üçin üsteleňiz üçin özüňizi ösdüreňiz üçin özüňize goşant goşaňyz üçin sag boluň. Indiki wideoda görüşýänçek.